מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך איבערגיין, עקספלעינען, וויאזוי ערנינגס ריפארטס אדער מעידזשער נוז איווענטס קען אימפעקטן אפשען פרייזן און פארוואס ס'איז זייער וויכטיג דאס צו פארשטיין פאר דו טרעידסט עני טיים ווען ס'איז בערך די געצייט פון ערנינגס אדער פון מעידזשער אנאונסמענטס, מעידזשער נוז איווענטס. און טא איך וויל דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידן איז זייער א ריסקי זאך, רוב מענטשן פארלירן געלט ווען זיי טרעידן אפשענס, כ'ווייס נישט וויפיל פערסענט, באט רוב, פראבעלי אין די ניינטיס. אויב דו ביסט נישט טויזנט פערסענט קלאר וואס דו טוסט, פליז שטיי אוועק פון אפשענס, נאו ריזען אז דו זאלסט דארפן פארלירן געלט, און די לעסען איז פאר עדיוקעישענעל פירפעסעס אנלי. סאו לאמיר איבערגיין דא פארוואס אפשענס ווערן זייער זייער טייער פאר עירנינגס, ווייל דו דארפסט פארשטיין פאר עירנינגס קיינער ווייסט נישט וואס די קאמפעני גייט אנאונסן, ממילא די אנסערטענטי וואס איז דא ארום די ארום די צייט פון עירנינגס, וואס דאס קען זיין א דיטערמינינג פעקטאר אויב די סטאק זאל ארויפגיין אדער די סטאק זאל אראפגיין, אויף א גרעסערע וועג ווי נארמאל, ווייל די ריפארט דאס קען מאכן די אפמאכן וואס ס'זאל זיין, און דאס מאכט אז אימפלייד וואלעטיליטי זאל זייער שטארק ארויפגיין, אונז האבן געמאכט א עקסטערע לעסן אויף אימפלייד וואלעטיליטי, באט די אימפלייד וואלעטיליטי מאכט אז אפשן פרייזן זאלן זיין זייער טייער, ווייל הויעכע הויעכע אימפלייד וואלעטיליטי רוקט ארויף זייער שטארק אפשענס פרימיום, סאו למשל א טאג פאר עפל גייט אנאונסן זייערע עירנינגס קען זיין אז קאל מיט פוט אפשן פרייזן זאלן זיין סאך טייערער ווי נערמאל. ווייל וויבאלד מענטשן ווייסן נישט וואס ס'גייט זיין, אדער וויל מען נעמען עדווענטידזש פון די ריפארט און מאכן פון דעם געלט, און אדער וויל מען זיך פראטעקטן אויף פאזישאנס וואס מען האט דורך די אפשענס מארקעט. דאס איז אלעס פאר די עירנינגס, אבער איינמאל די עירנינגס איז ארויסגעקומען דעמאלטס געשענט א זאך וואס ס'ווערט אנגערופן IV קראש, די אימפליי וואלאטיליטי קראשט זיך, טריי צו אימעדזשענען א באלון, האסט א באלון אנגעפילט מיט לופט, עירנינגס קומט ארויס איז אזוי ווי דו האסט גענומען א נידל, אריינגעפימפשט אין די בלון און די גאנצע לופט איז ארויסגעגאנגען. סאו פארוואס יעצט איז שוין דא סערטענטי? די אנסערטענטי איז אוועקגעגאנגען, די הייפ איז אוועקגעגאנגען, די וואס וועט זיין, ס'וועט זיך טוישן, די אלע זאכן איז אוועקגעגאנגען, ממילא איי ווי גייט צוריק אראפ, און די אפשענס פרימיום גייט אראפ, און דאס ווערט אנגערופן איי ווי קראש. ממילא קען זיין זייער אסאך מאל אפילו די מארקעט מופט, די סטאק קען מופן אין די דירעקשאן וואס דו האסט געמיינט, דו האסט געהאלטן ס'גייט ארויפגיין, עס איז טאקע ארויפגעגאנגען, אבער די אפשען האט נאך אלץ פארלוירן אסאך געלט, פארוואס? ווייל די וועליו וואס די אפשען האט געהאט וואס איז געקומען נאר פון די איי ווי, דאס איז אוועק געגאנגען. די אלע זאכן וואס אונז האבן געשמועסט איז לגבי עירנינגס אנאונסמענטס וואס דאס איז פאר ספעסיפיק קאמפאניס, אבער פאר די גאנצע סטאק מארקעט איז נייעסער, נייעס וואס איז דא, אויך זייער א וויכטיגע זאך. אזעלכע מיני איווענטס ווי למשל די פעד גייט עפעס אנאונסן, א לאו-סוט פון עפעס א געוויסע קאמפאני, א ביי-אוט פון א געוויסע קאמפאני, א מערדזשער פון א געוויסע קאמפאני, ס'ארבעט אלעס אויף די זעלבע וועג, ס'ברענגט אנסערטענטי, אנסערטענטי אין די מארקעט רוקט ארויף זייער שטארק איי ווי, איי ווי גייט ארויף ווערט אפשענס מער עקספענסיוו, די נייעס קומט ארויס, גוטע שלעכטע ס'איז נישט קיין גרויסע חילוק, איי ווי דראפט, ס'איז דא צוריק סערטענטי אין די מארקעט און די אפשען פארלירט זייער אסאך וועליו, און דאס קען אויסקומען אסאך מאל. אנפארטשענעטלי א טרעפ פאר בעגינער טרעידערס ווייל אסאך מענטשן, אסאך טרעידערס, בעגינערס, מען קויפט א קאל, מען קויפט א פוט פאר ערנינגס, פאר נייעס, און מען זאגט אה אויב ס'גייט מאוון אין מיין דירעקשאן גיי איך מאכן געלט, און לאמיר זאגן דו ביסט גערעכט אז אויב אז ס'גייט טאקע מאוון, אבער נאכדעם שטעלט זיך ארויס ס'האט געמאווט און דו האסט נישט געמאכט קיין געלט, וויאזוי קען דאס זיין? דאס איז אלעס ווייל די. IV איז אראפגעגאנגען און ממילא איז די לופט ארויסגעגאנגען פון די אפשענס, ממילא וועגן דעם האסטו פארלוירן געלט. סאו די קי לעסן איז אז ווען די טרעידסט אפשענס דארפסטו נישט נאר זיין גערעכט אויף דיירעקשאן, דארפסט אויך זיין גערעכט אויף וואלעטיליטי. סאו די ערנינגס מיט די נייעס איווענטס קען מאכן אדער צוברעכן דיין טרעיד, אלעס ווענדט זיך לויט וויאזוי דו האסט געהענדלט, די וואלעטיליטי ווען דו האסט געמאכט די טרעיד. סאו באדאם ליין, פרעג נישט פלעין וועט דאס טאקע ארויפגיין, וועט דאס טאקע אראפגיין, פרעג ענדערש וויפיל האט די מארקעט שוין אריינגעפעקטערט די טויש, וואס לויט דעם האבן זיי אויך אריינגעפעקטערט די איי ווי, די וואלעטיליטי פון די סטאק, און לויט דעם קענסטו זען צו די טרעיד וואס דו מאכסט מאכט סענס אדער נישט. אויב דו האסט עני אנדערע שאלה